Salman Khan, Hindistanda iň bir agramly aktýorlaryň biri. Gönümel aýtsak, örän çekinýärler şul adamdan, sebäbi islese kimleri ýyldyz edip bilýär, a islemese karýerasyna örän zyýan ýetirip bilýän adam şu. Altmyş bäşinji ýyl Indiýada dogulýar. Salmanyň kakasam aktýor, Salim Khan. Örän pes aktýor bolan. Özi musulman, aýaly hindi, ýöne ýene-de bir filme düşüp ýörkä şol bile işleşen aktrisa zenanyna öýlenýär. Öz aýalyny kowmaýar, ikinjisi edip alýar. Şeýdip bir hojalykda kakasy musulman, ejesi hindi, soňky aýalam hristianka bolup ýaşaýarlar. Ýöne kakasynyň işleri haçan düzelýär, haçanda aktýors karýerasyny taşlap senariý ýazyp başlanda. Hasam şol Zita Gita filminiň senariýasyndan soň ady belli senarist bolýar Bolliwudda. Salmanyň karýerasy barada aýtsak bu örän akylly dogry hereket edýär. Şul Hindistanda ilkinji aktýorlaryň biri, ýörite sport bile meşgullanyp, muskulista figura gelen. Mundan öň şol horlar-a hor, semizlerem semiz hiç kim ýöriteläp öz figurasyna seretmeýär. Hasam ol döwür şo Raç Kapuryň neberesi Rişi Kapur dagy pökgerişip kadrda aýlanyşyp ýörler. Ýöne Salman Khan gelip has üýtgeşik täzeçillik bolup görünýär. Kinolary barada aýtsak, örän kän şowly filmleri bar. Salman Khana Bolliwudda kassawiý talisman diýilýär. Sebäbi sowokupno alsak şuň filmleri örän kän pul gazanan. Kän bir prowal bolan filmleri ýok şul aktýoryň. Indi liçn durmuşy barada aýtsak, aktýor elli sekiz ýaşynda, ýöne henizem öýlenmedik. Kän interwýu bermeýäniniň sebäbem şunda. Sebäbi baran ýerinde esasy şuny soraýarlar-da adamlar. Ýöne birnäçe aktrisalar bilen romanlary bar, Aýşwarýa Raý, Karişma Kapur, Katrina Kaýf, hasam şu aktrisa Katrina Kaýfyň karýerasyna uly kömek edýär. Aslynda dostlar o diýen ökde aktrisa däl şul. Hindistanda ýyldyz bolmak o diýen kynam däl. Esasy şo belli ýyldyzlar seň bile filme düşmek. Ikinjisem, şol üç-dört sany filmde aýdymy hit bolsa, bolly, poşlo poýehalo, gitýäň sen, ýyldy duje. Aýşwariýa Raýa öýlenäýmelem bolýaby, ýöne aktrisaň özi taşlaýa. Ýene-de bir zat, şuň halaşan gyzlarynyň hemmesi şuny birinji taşlaýa. Sebäbi bile ýaşaşar ýaly adam däl diýýäler şuňa, özüňi dowzahda ýaly duýasyňyz gelse, Salman Khan bilen ýaşaşaýyň diýýäler. Sobstwennik diýýä-dä bul adam, diňe meňki bolmaly, meň diýenim bolmaly. Seň işiň liçn durmuşyň düýbünden gyzyksyz. Bir gezek Aýşwarýa Raý bilen atnoşenýadaka Şahruk Han bilen bile filme düşüp ýördiä. Filmiň ýary düşürilen. Ýöne şo taýyk baryp sýomşn plaşatkadan skandal tuzuryp masgara bolup alyp gaýtýa diä. Şeýdibem ýerine başga aktrisany alypdyrlar. Şolar ýaly örän gödek gorkunç hereketler etýä diä. Diňe atnoşeniýe taýdan bun ýaly däl, islendik adam göwnüne ýaramasa, şular ýalyrak hereket edip bilýär diýýän bir wideosam bardyr dostlar. Aeroportda geçip barýarka barlagçy pasportyny barlaýar. Bulam erbet bolýar şoňa, men Salman Khan sen tanaýaň meni ýöne näme üçin barlaýaň diýip erbet seretýär şol adama. I şondan sähel wagt geçmänkä şol adam işden çykýar. Şul adamyň durmuşynda kän kişi şular ýalyrak bolýar diýýä. Ýöne kömek edýän taraplaram örän kän şul aktýoryň, meselem tutuş bir kinodan gazanan puluny garyp-gasarlara paýlaýa, hakykat şol. Şoň üçinem Salman Khan diýlende bir hili dwoýaky çuvstwo galýa, düşnüksizräk bolup galýaň. Finansowy ýagdaýy üç ýüz altmyş million dollar puly bar diýip hasaplanýa. Golliwudyň aktýorlaryndan baý şular, meselem, Leonardo Di Kaprio, Bred Pitt, Joni Depp. Näme üçin beýle? Golliwudda aktýorlary filmlere çagyrýarlar. A Hindistanda welin, Salman Khan, Şahruh Khan, Amir Khan ýa şoňa meňzeşler özleri prodýuserlik etýärler. Bular halaýan režissýoryny çagyrýarlar, ssenariýasyny alýarlar, şeýdip hem özleri film çykarýar. Kinodan gelen hemme pulam şulaň özleri alýarlar. Şoň üçinem köpüňize jogap şu, näme üçin integem şular oýnap ýör diýseňiz, şoň üçin, bulaň özlerine bagly haçan düşesleri gelse. Ýöne bir zady bellemeli dostlar, nähilem bolanda şu ýaňky adyny agzanlam Salman Khan, Şahruk Khan ýene bir näçe adam şu hindi filimini döwrebap görnüşe, örän owadan görnüşe üýtgeden aktýorlar, örän uwaženýa mynasyp, işleri taýdan seredeňde. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!

Dostlar salam aleyküm. Bir iş teklip bilen çykýan size. Kimin maşyny bar bolsa, eltip bermek hyzmaty bilen bagly işde işläp gelýän bolsa, bir priloženiýe döredi. Doly informasiýa alaýyn diýseňiz, men häzir nomerlerini goýaryn. Arkaýyn jaň ediň, nähili iş, näme iş özüňiz sorap bilýäňiz. Şu taýda men goýýan şu wagyt. Onsoň ýeterlik ýaýraw bärde bolmasa eşdişip bilmeseňiz tiktokda da paýlaşaryn men. Ýöne kime gyzykly bolsa ýa-da tanyşlaryňyz bar bolsa aýdaýyn diýseňiz paýlaşyň dostlar. Şolar ýaly. Arkaýyn jaň ediň özüňiz soraň nähili iş näme iş meň pikirimçe örän iki taraplaýynam haýyrly işmikä diýýän. Şoň üçin arkaýyn habarlaşyň özüňiz.

Takoý krasotka u menya Jan balam Žit ne mogu ja bez tebja Ah söýgülim Budu vse žen tebe ljubit Jan balam Tebe vse lučşaje darit Ah. Arzuw ýoly restorany size göçme hyzmatlaryny hödürleýär. Size ýigrimi adamlyk geçirilen doglan günden bir abzor görkezmekçi. Baýramçylygyňyz tebigatda, öýňüzde we başga islän ýeriňizde baryp hyzmatlary ýerine ýetirýär. Hyzmatlara güler ýüzli şirin sözli ofisiantlarymyz, eli süýji aşpezlerimiz, döwrebap tehnikaly aşhanamyz girýär. Ähli görnüşli işdäaçarlarymyz, gök önümlerimiz we miwelerimiz ýerinde täze taýýarlanyp, hödürlendi. Bezeg işleri aňrybaş derejesinde ýerine ýetirildi. Eger-de siz aladasyz, şadyýan we ýatdan çykmajak baýramçylyk isleseňiz bize ýüz tutup bilersiňiz. Islän görnüşli naharlaryňyz ýerine bişirilýär. Wideoda görşüňiz ýaly müşderimiziň islegi boýunça balyklar ýerine gowrulyp gyzgynlygyna berildi. Göçme tamdyrda tamdyr somsalary bişirildi. Şaşlyklaryň ähli görnüşleri ýerine bişirilip gyzgynlygyna hödürlendi. Müşderimiziň islegi boýunça myhmanlary şatlandyrmak üçin aýdym-saz hem gurnaldy. Telefon belgimiz altmyş alty on bir on bir.